vakulu u ku phela u ta biwa
kasi ko va na swin'wana na mpfaka swi languta yini ku langutana ka mina we swi hisa kule eh, yi mani ku endlela fave n'wana mani karati bilu ya koho ifoni dai dai bon i nga chava vona i nga chava oh, ifoni ne ifoni a hi ri kumbexana mi humese xibamu ku heyi masiku lama a tsheko ra ha tshembekanga kahle kahle e foyini leyi u lava ku ri ni yi teka ni ya yi cukumeta kumbexana e foyini leyi u lava ku ri u le ta nyiketa yo kumbe njhani i vula ku ni ka ku nyika foni ni ku ya ni lahlela mara u yi lava ku ka kahle foni i foni ya njhani mara no a nga vileli wa vona okay hlanganisa dili leyi foni leyi ni le ku xaviseni sweswi ni ngheti ta wa vona ni le ku yi xaviseni wa vona se hi ku hi we n'wana mhani wa swi twisisa ni to ku ni yi xavisela for two darata two darad u vula two hundred foni leyi mpo that's two hundred wa vona lexi nga kona a ni nchumu i receive wa vona nchumu ku va ku fonele ya rila ku hallo wa vona ya rila foni leyi loko va ku fonela wa vona se i ri ka njhani two hundred Ya. wa ti ifoni a yi lava mara yi halaka two hundred wa duri mpo loko hunguta nyana kumbexana ya ni nga xava i ri na durha hi ku a wu expecta tin- tinsumbulwana ti nga loko ku na durha mpo i la ni hunguta foni ya kahle so foni ya special so i la ni hunguta a swi yini mfo if a wu lava ku ri ni xava u nga hunguti mara loko la ku ve u lava ni xava wo hunguta mfo wa vona mara hi ku ya i n'wana kokwani a a swi vilerisi wa vona ni nga ku hungutela mara a ni n'wana kokwa wena mfo ni ku tiva ni ku tima na wehe hlangana la patwini sweswi
kasi mara tibonisi leti va nga nyika ti to va njhani na eish yo khwiri leri ra vava ra vava i ndhawu le ka chavisa kwala hi u nga ti humela xa ku chavisa laha hinkwako laha hayi wo ni hala u ya wo ni hala eish khwiri leri ra vava mani eish a swa ha ni khomi kahle hala ndzeni

100 rand Ah, loko vula- loko a hunguta nyana mpo mali yeleyo a tele mpo yi a why u durha musi a swo yini mpo i ya i ni vavisa mbilu yin'wana mani i ya i ni vavisa mbilu wa swi twa so vona ni to tlhova 50 rand nakambe ke ku ta sala 50 rand ntsena va nga swi vona swa ku wa durhe boti mara leswi swi endlaka swi xape mpo i ntwa yini mara vona a ku to va takeaway ke ho ho tisa 20 rand ntsena ke 20 rand yi ta va yi lunghile ku at least ni vaya vona no kombele n'wana mani no kombela

u vulavula vafana hayi hayi nkama wolowo wa tiva loko nga ri no search empfo a ni search ya foni a ni ta languta ku i nkarhi muni hikuva va ni hala practice mara ya vula yini loko yi ku tani empfo nkarhi lowu hinkwawo nga luwa wa mo nga heta u endla ku vula sweswo ehleketa swi ngi miri va bari empfo e a wu yi vone foni hi leyo u nge u xavisela mina tolo ka ha ku fa munigeria hi mhaka swoho sweswi a mara swo yini empfo mara
Ah, he vanhu. I ku na xona xitongo so. Ah, hi va foni leswi mihlolo leswi. Hayi. Awuwa swi yini sweswi? Ma teka xidata ma teka lexi lexi. Hayi mwana. Hayi, na swi Eh.

Hayi, fikile mi njhani? wa tiva wena ku fanisa un'wana wa ka mo Ni fanisa me kumbe loyi? ni vula wehe mani Mi ni fanisa na mavoko n'we kumbe ni xiharhi xa njhani so? e mati va sweswi ta hi dyele nkarhi vafuwi ku za mi ni vonera okay tshinela le ni ta mbutisa swin'wana hi vafuwi hi ku ri um laha ni nga kona ni xirilo ni khome one rand so ni kombele ku phirisiwa hi ninety nine rand hi ku nga ku laha ni ya kona yi nge ni fikisi mali leyi
99 radi ani mali yani samani kombe malume aso ine malume aso fana mkombele malu kunene malume mkombe 1 radi mperso 99 radi aso fana mkombele malu kazwaka ku byaka ngopfu n'wana ka mani ndzi rhandza ku byana no kombela mali u nga nga ndzi byisa ku ni- ni- ni- ni- ni swo fana no ni kombela ni ri ni pherisa kunene wa n'wi byaka ngopfu kahle Lelo nga biye ngopfu. ari biye ngopfu kombelelo lera kombela makombelelo ya kahle
ma ni pfuna kumbe ka njhani hi vapfuki helo hi nge swi koti ku mi pfuna hi huma lomali ku mi dyela nkarhi mali yi hetele ngopfu wo ka u nga ri ku mi nyiketa kumbe mali- mali ya koho wo ka u nga ri na yona hi va hi swi tshika kunene hikuva wena yona mfuku a ni na yona a yi na yona mali Eh, matayi va a swi tsheketeni a nghene ka xiyenge xin'wana eh la ni lave direction ya kusuka la ni ya elititele so a ni swi tivi swa ku eh, patu ra kona ri fambafambe yi njhani so a ni kombele ku pfuniwa serious sure ni kombele ku pfuniwa kusuka la meli titele muma kwi ni hume kaya emisambiki mara loyi ni nga ta twa a ku meni misambiki ni to n'wi raha sweswi ni hume kaya sweswi se ma endla yini titele
mi nga ni vutisa vutisa question ni byeleni kunene ku ndlela ku yi famba ka njhani mi nga ni vutisa vutisa question mara moyeni ka vanhu a yi sikeni direction ya kus- ya kusuka la yeli titele mi famba mi fika mi jika le mi ta kume khona mi jika mi famba mi fika mi jika le mi famba mi ta kume xikontiri mi jika mi vutisa Eh, wo penga kam phela ko ku njikale njikale njikale ni vutisa u swi ni hlamusela nchumu na ndlwini Ah, ah, ku ri ku a ma swi hlangisa ka ri problem a yina fa info a Mo- mo fambe bafo swi mo- moyini ka vanhu a swo fana ku endzela mutwisisi a a n'we mi kota ku rahiwa n'we vandlwini a vapfana eish
And it makes me want madecemba lama munhu ku paxekile mali swi lama munhu alala hi mali um mali ni nga yi kuma njhani mara o ni vona bodo rin'wana la ka hodlosi na ri landza madyambu ya namuntlha a no kuma ro leriya munhu u ta va yime kahle decemba leyi loko vanhu va ni vona va ta ku ni ngamula Eish. Foni za ni namba ku vula ku famba ni ya ni ya phayima ma. Eish. No ri kuma ta ni tiva namuntlha.

Oh, leran ba yan ba bran ale ra ron ale ra ron. Jum sulu wo wo nong to su o o lu nong tin le le du su ni ron. Wo nong o su ni du. Ka tong me sala ta le. Ah, ana yan lon ta kan tir ye na. Ah, ti ta ta wo na me na ye. mirini boti xavurini la u vona u languta ngopfu njhani ku ho ni tshinelela kumbe xana ko va ni swin'wana ku ni swin'wana a chuz a ku na swin'wanyani mani ku ta ta tshama laha ta vulavulanyana va a ku ku tshama ni ta tshama mara na chuzi ya wena a na chuzi ya wena ni ta chuzi wa vona ku za ni tshamelani ne exi a chuz yo kambe a hi ta chuz wa vona ku za ni tshamela ku ri mhaka yini ne ni fika la la la xi- la xigidini munhu ni ta kahle ni ta ka ni na tsutsumela vhele a loko ni fika hi laha kusuhani murhi ne ku dlinya murhi hi ribye ni wela le e hinkwuri ni vavise o xitiwani lexi laha lexi lexikulu ni vavise hi hi ro ribye leriya a se no ni teka ribye leriya ri nga ni khudunyane ni ri hoxa hala makwatini a ni tirhisa ri rila e bot a ni kokile a wu ni vona ni leswaku un'wana tani tsutsuma nkarhi ni ta ni ta ni wisa laha no karhala hi boti ni ni la se mafisula hi a ni mani ku vona wena wo ta mani kuma u tshamela u ni hundza ni vona u na u ta ngopfu Ah, bo- u na ku ta yini a no vula ku mi nga hlamali ku ni vona ni khome zolo ku ni loko se mafizula ni karhele va ku ni karhele ma u to karhala e va se ku ma u na ku ta yini u ni hundza leyi eish musa wa sisisa mosi ne wa vona problem ya ko info i ku ni khome i one rand so ni kombela ku phirisiwa hi ninety nine rand u kombele mfo no kombela serious no kombela hayi va bot musi ku swi fanele u kombele mali byi yazo musi va bot hayi va a ku kombela mali ni kombela ku phirisiwa hayi va bot ma swi vona loko n'wanyani a mi lo khoma swin'wana swa mali loko mi ya mi ya kwi ku ya ko

awu ndaku se unenze bar no phela kuzani kwami lani narizine mfuthu one kombeleni hayi andibona kuyikwanga lo nga- nga ta mi nyika kahle kahle laha boy xisa lexi ye okay bona ni kombela direction ya ku yi litsitele ke ku ni hala litsitele a ni ta loko tiva ni le litsitele kumbe direction ma vona ni loko ni ri laha ka voko lera left ne ni ta n'wi patonyana rin'wanyana mi ta mi jikela koho

Swi komi njhani?
Eh mi nga karhateki mi nga chaviseka ni xigevenga kumbe swin'wanyana vamhana u nga va lava bodona. Vamhana va ri lavi. Na vamhana va ri lavi. A va ri lavi mi swi tivisa ku yini va fanele va nghena timbilwini ta va mi vutisa na. U xavise bodo ndzi vito ra n'we n'we mani. Hayi a ni xavisi bodo no hlekete ka ha ri yiva hala ka hudlus ni ta chipisa vamhana wena hikuva ri lava. Hi n'we mavito ya n'wina. Eh, mina ni mavoko ximitamitana n'wina mi va mani i vito ra n'we maboko a wu hleketise ku yini ekama um u ri wohi wa mani nexaluwini mejoko um ni nyikete nkomiso wa laha u tshamaka hi koko madyambu ni ta ni tisa bodo leriya nako wa mi la ku tisa eh, ni madyambu bodo ra kona ko ka va nge pfumeli swilo swa ku yiva hina ni ri sukele ku va bari kumbe dabadaba kumbe bari ya xiphukuphuku ende jayeni va lo hi ruma hi ta va byela ku tata na maboko va xavise bodo um eh, ni nga khensa ngopfu vafana loko mo ni fikisela swona ni nga ri tiyisa na madyambu hi ta vona
ni to teka patela ni famba ro straight mi ta fika kun'wana va ri le xipungu ni ta fika mbuti va ta mi kumbi patela ri tsutela a hi kule a hi kula ni mixisi mi nga hatla mi fika ko futhi ku swona ku vanhu va ndhawu leyi hinkulu mo fana leswi u hlamusela swa swona ni swi twisini un'wana ni khe e direction a nga ni niki swona kasi moyeni moro

hayi ni ta komba xin'we salunga na swi tiva salunga swi nge endleki swi nge endleki hileswaku sweswi la- ya ni semelekanyana un'wana laha no munhu xi teka wu- ndhawu leyi a va sweki swa wa swa siringa leswi a wo ni teka wo munhu a nwa woho phela eish ndhawu leyi ta vuya

i ko joko u lava u lava joko i tihomborela ta njhani leti nga tikhoma
eyi wa ta wikendele eka gona yi a ku na phati a ku na ntlangu a ku na nkosi a ku na nhluvulo hayi a ni tivi ku ri na dya kwini kahle kahle wa ta bodoni na roho kahle kahle mali leyi u ni ta sweka yina ni swi tivi lowu i nkarhi wa kahle wa nayeke buti leriya eyi fudusi leri nga tshama laha a ni ta n'wi yimela na swi kosa ku ta famba i masiku a ndlala ngopfu ya kumbexana loko ni wena a lava nyana ntirho hi ku hala malamuleni loko ni twa va ku va thola kumbexana at least munhu december leyi a nga kota ku dya kahle eyi i vutomi lebyi bya tika kahle kahle mara ho njika hala ni hangasa ni tichomi nyana buti loyi fika kona ni ta va ni ta ri peki kahle kahle
wo hi vulavula xa ku tshama yi makwalo u nga u nga muvi wa swi wo vulavula xa ku tshama ya ya tshamana tshamana un'wana wa kama
mme xisetsana wa ka xalwini um sorry ne u ni u ni laki u ni laki i- i- i joko a nga kona a wu lava ye musi ne e a nga a nga kona sweswi a nga kona joko a nga kona ye kwini a ni phela ni ri swi ta n'wi byela hi ku eh, u lo ta famba swaku a nga kona iye kwini leswaku a ni wa te va- vafana lava wa swi tiva ku ri um va wa ngopfu a ni swi tivi swaku va- va ye kwini a wu hleketa ku lo ta famba sweswi a ni nga a ni nga si hlekete ku famba ni ta ku- ni ta n'wi tshamela yeye u ta n'wi tshamela a se u ta onha swo tala mani ee ni ta n'wi tshamela ni nge fambi sweswi u nge fambi sweswi a wa vona manje se u lula ni dyohela manje u nge fambi sweswi mara hayi mani phela a ni jokwako a nga kona lowa u telelela se u nge fambi sweswi ka njhani na ni kombele mati kumbexani ta famba o oh, ule ule mati ku ni ni ta famba ne u ta famba ye ye ni faneke se se ni ya e, endlwini ni kombela ku u yingisela ne u nga u nga vi u nga okay wo ni okay u u nga u nga u nga yi kahela ni ya no kombela no kombela u u yingisela no kombela
yes u fambile swikhongelo swa mina swi tirhe ngopfu leriya nyiko ri tekeni ni ya ni ya dye mali va ta ni tiva se za vanhu

a ni malume wa wena himpo mara ni lava ku ku xeweta sweswo ntsena a ni malume wa wena vafana a ni vuli swa ku malume wa mina wa straight lo mi hlonipha a hi tshike sweswo himpo na ku va mina we xewetani a swi nga bohi wa vona se no vona xi ri lonyana lexi ni lava ku i ni pfuna hi xona i swirilo swa yena xi mi nga na xona mi ri munhu lonkulu so hena ndlwini swirilo a swi bohi ku swi va swi ri na vanhu lavatsongo ntsena hi hi lavakulu yina swirilo sweswo vafanana kasi ho yini androy tatana gumende mina xirilo lomu ka mi hlambe so ku va ni hlambile ni base so a swi vuli ku swirilo swi ta suka ni ni hlambile a ni ali mara swirilo swi ta tshama swi ri koka mi ho yini androy se mi la ni mi pfuna yini ku menzi ya yena nkarhi se wa famba lana hi va fanasi ne lola i ni pfunanyana katsongo katsongo wa vona wa twisisa ni munhu lonkulu a ni ale hi va fanasi mara ni kombela ku pfuniwa ni vona hi lero ni na swin'wana swo two weeks vatswezi ni karhi ni lavani na laha vafana ni karhi ni lavani na laha na va kuma mara ku vula swa tlandla se mi la ni mpfuna yi nga sweswo he vafana se swo va obvious nandroyi ni vula ku gangisa ka mndri mara tatani gumende mi ri munhu lonkulu so he nandroyi xakuba a swi vuli leswaku loko munhu a ri nkulu wa swi kota laha nandroyi hi mehe loyi ni nkurile so a ni si tshama se ni kombela i ni pfuna vafanasi eish u wan'wanuna u twe toilet Eh, eh, ya la ku fanele ku ri toilet ye ye la ku mu- munhu nga ku ta za a titimela
Ah, malume, leswi mhaka yitsongo ka mina. hina ni twe ni ku byela kangani vafanasi a ni malume wa wena na ni twe no laha i ni pfuna ntsena mara ni malume wa wena vafanasi okay tatana gumende swi tshikeni leswiya vafana xakomba yi endla kahle ku hi ku hi swi tshika leswiya wa vona a swi hi pfuni nchumu se i ri wa ni pfuna kumbe njhani ya ma vona swa swa vantwana swa mehe swo boha ni mpfuna
ya kwalano wa vulavuleka vafana se ni rhandza vanhu va ku fana na voya vafana ya tani na toho manje ya mavona mehe ni nga mi pfuna hi ku swa ku fanele swi fambisa ku yini ka nhonyana i xo hi timhaka ta wehe n'wana mhani a ni xawo mara mehe mara mani n'wana mhana n'wini ya na ku twisisa vafana sivhele mina we a hi maxaka vona yo tela ku pfunana ntsena ya kasi n'wana swi swa mo swi endlisa ku yini loko mi hlangana nhonyana wa vona mehe vafanasi ne loko ni fika laha ni n'wi ba yi ringasi ni ku na ku rhandza mara ni tlhela ni n'wi byela ku a loko a onhi rhandza na we tshika problem ya koho yo yeleyo se hi vuhe a wu lava ni swi endlisa ku yini vafanana handle ka hundred rand leyi mi lava ku ta nyika mikhome mali mukolana e i ri yini nandlwe a ni nga za ni hleketa ku ku nyika mali mehe ka mndlwini i ntwe ni vulavula hi mali kwala e kasi n'wa muxati swilo swa mahala ku na tirho lomi nga ta tirha mi nga holi laha ku laveka laha hi nandlwe ku tikuma munhu a vulavula ntsena swo ni da mali ha i nga endli sweswo hi vafanasi i nga endli sweswo nandlwe Ah, loko u fambela u ta pfuna hi mina hi ta swi tshikela sweswo phela mi ni tirha mali mina ya la ku na five rand nyana xin'wanyana lexi ni nga ta ku nyika xona vafanas i nga vileli homeboy ya ni ta ku gaya zaka okay se ninety five rand leyi nga sala mi ta nyika ta ri ninety five rand i vula yini na ndloyi ya ninety five rand a hena ndloyi nkarhi wa famba ni pfune hi tshika ku lehisa timhaka na wehe a ta hi swi tsemakanya kunene Malume, loko mi hlangana no nyenyana, mo famba mi yima mi hlekelela mi yimisa na milenge mi mi u ta pfumela swi nge endleki. ya danki na ntwe danki kwalano i right vafana si ni ta endla ku endla ni ta endla mara ni malume wa wena vafana a ni malume wa wena nga swi rivali sweswi ku endla ni ta endla Loko nyenyana n'wi vutisa ku mi hleka yini, mu n'wi byisa ku n'we mi khada xikandza xi xa yena. he vafana sine i xo ku swi ta tirha swona sweswo Ya.
i sure eh. a ah, khoma laha vafana khoma laha danki danki danki danki um swo yini ka mundrini a ni ku mali lexi a ni lava ku gaya sa ha na ku gaya i ti dlayisile va a ah, leswi ntumbuluko leswi e eh, vafana van'wana va delela a va hloniphi vanhu lavakulu yes yes mani vheta ni famba ni ya maketa vanhu

ya heyi hansi e munhu i xidzamekile ya phela swi ni khomile awa e wa n'wi twa ku hlohlonya ni twa ku hlohlonya e ta e murhi lexi a nga xi tirhisa xa yini xe u ni ya vona lexi ni nga xi tirhisa kumbe munhu loyi famba a tirhisa ni swilo swa ku swi nga ri kahle swilo

u nga ri na ku fanisa me u nga ri na ku fanisa u nga ni fanisa u ni fanisa na mani mfu hi mpo ni ku fanisa na dimani un'wani ndzi loko a ni ri kun'wana la nkoveni hala a ni ba hi ribye mpo a hi wena mpo e-e mehe loyi ni ku ba hi ribye wena ni ku ba ribye u endle yini mfu ni n'wite kahle mehe mehe loyi o so ni n'wi bange ribye wo yini mfu phele mpo leswi ni swi vulavulaka a lowa bari wa swithu loko na za ni ku ni fanisa wehe mpo phela ni va ni vulavule ntiyiso marhempo wa swi twa wa vona ku va ni fanisa mani voni xihoxo i munhu vhele leyi wa ku fanisiwa ni van'wanyana a ni na problem kwalani marhempo a ku ri hempo phela e munhu loyi i ni siyile hempo ni fana na westrade hempo ta byela ku ri munhu un'wana ku fana na westrade marhempo Ah, laha miseveni ha fana hi tele vanhu va ku fani but a mina ni languteni kahle bo me mara na kombela hi n'wana mani loko ku ri wehe n'wana mani ni kombela i ni byela ku hi ta kota ku hatla hi lwe n'wana mani phela a ni vavisekile swinene hempo awa hi Ni- mutwe ni pfumela ni pfumelela ku nga ri mina mara hi n'wana mhani a hi wena mara hi ku u nga ni bayi ribye mani ku bayi ribye u endle yini that is my question answer my question a hi n'wana ma nge nge ntilweni no kombela Vulavula- vulavula ntiyiso n'wana mhani ku ri manhloteni sweswo wo yini mfu Eh, no vula ku loko ku ri hi wehe n'wana mhani kombela a ta u ni byela ku ri hi wehe u nga ni bayi ribye hayi ni ri a hi mina mfu xana loko loko ni balekele na ku bayizisa Eh, loko ni ni ta tula ni baji xikomisa ka a mini info so yi langute kahle info langute ka so yini mara info me weta loko ri ku wene mara a le ku ni byela ne ni tin'angeni n'wana mani loko kombela loko kombela ni tin'angeni n'wana mani pele ri byela ri ni tumburile n'wana mani a u ri etin'angeni

nangeni u nga zoyile u ta va tin'wana ya vanhu fana mena u va xoho a ni va xoho phela sweswi a wu xoho ku hi wehe a ni firile ku wena nga swi hamela kumbe a u nga ha yi u nga yi tin'angeni ku a ni hepo u ni be ribye leri na ni ni be mi endle yini ni endle yini Mm. mi nga yi ti nga- mi nga yi noko mi ni noko mi lama a ni ta mi nyika ndhawu dyondzo kumbe a yi leswi mi nga yi Ah, hi n'wana mhani a no- a no leswi swa wena mara ni vula ku hi n'wana mhani nakombela mi nga yi hi ku ni kotela ku va ni teka swilo leswi ni to za ni teka hi ku wa vona a swi ni tsakisi swilo swi swi endlisaka swona a mi nga yi na n'wi kombela mi nga yi tin'angeni mani musi sweswi mi nga teke efoni ni kepisi mani rivalela mi nge he tin'angeni u ri na ku rivalela kasi hi wehe mpo wa u ni tlangisa marhempo i ku masipona na mehe a na garanti ya swona ku na mehe mehe a na xoho leswaku ni mi nyiketa sweswi a ni xoho ku na mehe mehe mara ni kombela ku ri mi nga yi

Eh, ya ni kombela ku ri mi nga yi ya
waye nkolo lowu a tshama a ni byela ku ni nga yi mara phela swa tikomba ku ri wena a wu rahangi mara mpfana yi loyi a

andikona u swi tivise ku yini ku hi mina munhu ex i fanekele a sungula ku dlaya timbangi straight hi ku e ti-problem leti nga na to i tikulu ngopfu loko loko ni nga dlaya timbangi swi nga swi nga loni leswi i fanele hleketa hi sweswo straight ku ri ta humelela yini kahle kahle hi ku i mali yona yi lava phela madecember lama fikile so ha la la ku laveka mali ku laveka mali straight eh ku nga ri ku ni munhu loyi a foyinaka la hello hello ku njhani udlusi ni pfukeleni minjhani eh u vulavula na fiksoni o fiksona ne ya okay okay bye fiksona eh wa ha pfukile vhele ya swinene na ha pfukile eh na ha pfukile loko we wa ha pfukile Eh. Eh, wa ta swa ku ni na problem man. Ni ni problem.
Eh. Nga ku problem ya ya, ya mixaka man. Hi swa ku eh ni lavana ni bodo man. Hi swa ku ku ni nhluvulo hala ka ka hahani hani. Se una ro bodo leri ra wena ni ze hi ku vona u xave bodo nyana ri n'wana lamakulweni. Ya ya bodo na ro ri kole mutini. Oh, lero ni nga vanhu va byela ku va nga lavi munhu un'wana we u ta supply ne. ya mara na charger bot wa charger e e e e u charger mali muni a ni to nyike 200 ku hi n'wena Eh, ah, to- ah, okay ya ni ta ku hi ta ku nyiketa yo 200 Ya, so ya. hi kombela ku ni madyambu hi tisela rona ni madyambo hi va ma 7 kumbe eh ni madyambu before 8 okay ya ya ni ta ri fikisa ni ta ri fikisa ya khensa u dlusi okay okay oh sharp
yes ah ku va ni bodo swa pfuna straight yeah ni twa ni mali ya ya nwayisa leyi ku yi kumeni mali ah phela bodo ra ta va ni pfunile december leyi a ni karhi ni ni pla- ni planisela timhaka ta mali ah straight ni ba ni ri landa ni va yisela roni madyambu ho languta nkarhi to seven kambe bata yi nga bi yi nga bi eight ani ya ho ni va ni vulavula hi ku famba ni ta kota ku va heleketela ro ku ri at least munhu a ta kota ku e gumbembe wa ni pfulela kumbe na tlhela

e munhu wa kona yena loyi a nga yive bodo ra mehe i fanekele a meka sure ku ri eka ka vo va joyinile ti-sonsite yi ta ni tiva kahle hi ku swi endleka loko ni n'wi kuma a fa la nga ta ni nga ta hlangana na ye kona kahle kahle a ni tivi ku ri ta humelela yini kahle kahle hayi bodo lera ku ni ri rhandza so bodo lera ku durha so ni teke bodo a mara hayi na n'wi landza i fanekele a meka sure ku ri va joyinile minjhani hi vapfana ahe ya va tikomba nga ri mi chuhwile a mi ni tivi e vafana mi vito ra mina ni hudlusi
hudlusi muxitwa mu yisa n'waku loko a yive bodo ka hudlusi a ku yive bodo i mani munhu a koma n'wi tiva u te to ye mavoko mavoko a xi ta swi famba njhe i langutaka njhani munhu a ku la xikandzeni n'wisa n'wadzoke mabaji man'wana e yono sungula ku n'wi vona mpfhuka ni velekiwa wa ni ku tsutsuma phela loko ni n'wi vona e e mi n'wi vona a ya yi kwini so u te ye kwi- i te ye ka u dusi ku yiveni ka bodo ya swi vona ku ye kwini
mara munhu wa koho u ta vona mahlomulo muni mara
se mi jimela ye hi ndlela yeleyo laha ni nga ta ni kuma kona la ta dlaya va pani a ni lavi xi ni phazamisa i ni onhele ngopfu laha ka bodo leri ra meka fika laha ni nga ta ni kuma kona ta dlaya stra e kasi ve ri yivile Yeah, yeah.
ah i fiction na ku byela swa ku yini mara fiction kumbe ni tiva bodolo ri ri kole ene swilo sweswi a bodo ra ha ri kona ah. na swa na njhani mara
hlamulani
hello he u dusi kasi u endla ka njhani marefo Eh, bodoro bodoro swo bola mphela mi tisa yi nge e bi eight ni u ta ri tisa nkarhi muni ku ve se eh, hi karhi swi se yi ri two eight mara vanhu va lo ta sweka mara a mara eight yi nge bi ni ni ta ni ta ni fikisela sweswi wayi loko u nga swi lavanga byela n'wina ni mara hi wudlusi e bodoro ri koho swo bola mi tisela mi nga chavi ra fika sweswi a phela se hi- a hi lavanga u- e bodoro kun'wana phela yimelele ra wehe phela ya ni ta mi tisela ni ta mi tisela ni ta mi tisela a wo okay endla mhaka ku u ri tisa before eight eh.

Shu, xumanga buti mi wahlaka mukhathayi.
Hi we mani vito ra wena.
Me pink i yini?
Pink va. Ka swa ku yi ka wena i ndyela nkarhi na ku famba me i lave yini?
Eh, hello ni khensa ntirhisano wa n'wina mali ya bodo se yi fikile one thousand five hundred rand nkumu swinene lo ni kuma rin'wana ni ta mi pfukela

kasi why i komba nkoka wo tali hi mehe phela mfa luya i te i te i ta pfumela kasi ku humelela yini mara hi wena mani ya pfukile ku pfumerile wena swi ri misikami yi tengile before mi ni lava a wu ni lavi ka njhani hi sesi ni karhi ni hlambe so ni basile namuntlha so ha swo yini i a wu ni lavi ha i nga endli mhaka heyo i nga endli ni hi bya hansi buti mani ku lavi
kahle kahle a ni hleketanga ku swi obvious taveta i swi twisisile ku ni lava yini na wena he ka boti i ndyela nkarhi vula swi swi lava ku na ku famba mehe i ndyela nkarhi swinene swi obvious swa ku yipha mazali va na tlu swa ku hi nga va i lava yi kokwana exi ehandleni ka ku dya nkarhi ne wa tive hi sesi ne eximeni lorhe ni ku rhandzile street ni lorhe ni ku rhandzile swa street hi me swa le milorhweni a ni teki ba hansi boti no a no va buti wa wena mara ku lorha ni lorhile mara a ni buti wa wena ni a ni buti wa wena ni e ma endyela ni nkarhi kahle ni fanele ni famba i ma ni hambana na wo swipenya ni tswala na swona sesite ri vula ku ho famba no kombela i nga fambi yi mani u ku hlamusela ke
ebuti e enkarhi ni ku nyikile ni ma nkarhi wa ku laha ngopfu lawa na lolwa ni timhaka ta wena timhaka ta wena ti tivi mi sukele ni famba kasi wa yi nga lavi mara ni nga ku lava na ku gangisana ni gangisani ni nga va no penga

Oo. Ah. La, ilava bodo. E bodo. E, lava bodo. Hello. Mare, o do senhor, já, pela sua ID, bila, mare, pô. a ni n'wi kumile wa ni nyiketa wa ku nyiketa mani wa ni nyiketa a mi phela hi yimbela wo ndhawu leyi swo yi marhe no ku tisile sweswi wa ni nyiketa wa ni nyiketa ah okay yembo endle mhaka ku hatlisa phela a ku na mabodo ndhawu leyi na wena ya ni ta ku fikisa sweswi wa ni nyiketa i swa ba ni nyiketa sweswi swa ba wa ni nyiketa a ku nyiketa mani marhe hayi ni- ni- ni kume hayi mara yo swo boha nike swo boha kana ni mani ya wese hina yo ndhawu leyi no hawu ke andza ri fikisa hi swo baba ya andza ri fikisa kahle kahle u lava yini impfu u nga ndzi byela kunene ni ku nyike xilo xa kona a mi tivi un'wana a nga yive bodo kumbexana swin'wana u vulavula yini kahle kahle mota za u tsutsuma sweswi ku tsutsuma ni nga tsutsuma mara a ni tiyinyimpi hi boti mo ni nyiketa kunene swa ha bohi ndzi ni vula hi vito a ni nyiketeni no kombela mi ni nyiketa straight Eh, bodo ku yive mehe ni ku tumbetile no xavisa ni xavisile endla xin'wana xin'wana xi nga ta xi endla u ri bodo ku yive wehe ku yive mehe bodo ma a loko ku ve ku yive wehe boti ni khensile a yi dange a u pfunile a wu endle kahle awa hi swo inkomu a mi ta ni vana mi ku mi tela mehe mi ba hansi awa hi dange ee na n'wamutala mi nga ni languti wa ya mo tlula swimavulwana languta le kule le ni xavisile bodo ende ni lo yiva no to yiva rin'wana u ta famba kahle